Nilqgħukom lura fuq is-sufan tal-appartament tagħna fejn issa wasal il-ħin biex inlaqqakom mal-ewwel mistieden li għandna fl-appartament tagħna. Dan huwa Mattejus Grasso fejn ma' Mattejus ħankunu qegħdin nitkellmu fuq l-isport u x-xjenza u ħanaraw kif dawn it-tnejn huma relatati ma' xulxin. Mattejus, kif inti? Tajjeb ħafna l-ewwel nett. Grazzi lilek u lit-tim tal-istedina tagħkom. Nirringrazzjak tal il-qajt l-istedina. Grazzi lilek. Nafu li ħatkun anka sezzjoni anka informattiva anka għat-telespettaturi tagħna. L-isforz u xjenza, Matteus, x'inhi eh, għaliex huma daqshekk relatati? Prosit, mela, bażikament kull ma nagħmlu anka fejn jidħol l-eżerċizzju, fejn jidħol l-isport, dejjem irid ikun hemm bażi xjentifika, dejjem irid ikun hemm provi, kif nsejħulhom aħna, ta' dak kollu li qed nagħmlu. Mela pereżempju jiena jnut li nippretendi li nagħmel xi tip ta' eżerċizzju biex nirranġa xi mkien, ejja ngħidu pereżempju li jiena qed neżerċita jdejja. Ma nistax nippretendi li nkun qed insaħħaħ saqajja għal mod tal-kelma, sa dan huwa eżempju vera bażiku. Però insibu ħafna ideat, ngħidulhom aħna tat-triq, li pereżempju qed ngħidu isma' oqgħod attent illi ma teżerċitax l-istess parti minn ġismek iktar minn darba, Inkella dak il-muskolu partikolari tkun qed tagħmillu ħażin. Insibu wkoll pereżempju teoriji, again, ta' triq kif insejħulhom, li pereżempju ċertu ikel wara ċertu ħin ħa jiġi storjat bħala body fat. U dak li jkun le mhux se nieħu għaġin wara s-sitta x'imur li bħala body fat. Ix-xjenza għalfejn qed hemmhekk? Ix-xjenza qed hemmhekk biex turina biċ-ċar jekk dawn it-teoriji fost affarijiet oħrajn humiex vera jew le. Mela jsiru diversi studju, diversi studji anzi f'diversi pajjiżi differenti, fejn huma jaraw, jgħidu isma' ħa jkollna grupp żgħir ta' nies u nippruvaw din it-teorija tant famuża illi pereżempju jekk nitrenja aktar minn darba l-erja ta' madwar sidri daħal għamillu ħażin. Issa din pereżempju jiena smajtha kemm-il darba wkoll, jekk pereżempju inti għandek taqbad, partijiet fil-ġisem u titrenjhom darba fil-ġimgħa. Ekku.
Mela. Hija veru? Assolutament le, fil-fatt provi u studji ġodda juru l-kuntrarju, illi aħna jekk dik il-parti ta' ġisimna neżerċitawha aktar minn darba inkunu qegħdin insaħħuha. Qed tfakkarni f'każ partikolari u famuż ħafna speċjalment hawn Malta, jgħiduli vera jekk nitrenja żaqqi ta' spiss, noħroġ lebs, pereżempju, jew inkella innaqqas ix-xaħam li għandi madwarha, Il-verità hija le, illi aħna ma nistgħux nagħmlu dak li jgħidulu bl-Ingliż spot reduction, mela jien ma nistax nippretendi li neżerċita żaqqi u dak ix-xaħam ta' madwar żaqqi jitlaq. Ix-xaħam, bħal kull ħaġa oħra, ikun irid jinħaraq u jintuża kemm b'dieta tajba u kemm bi training effettiv. xi waħda minnhom jekk tħalli l-oħra barra, normalment f'ħafna mill-każijiet ma tkunx biżejjed. Dawl ħafna
għajdut, dawl affarijiet insibuhom anka ħafna fil-rivisti, fuq l-internet, però fil-verità kemm ikun fihom bażi dawl affarijiet, ikunu affarijiet li huma approvati wara kollox. Ekku, mela. Kemm għandna vera nemmnuhom.
Prosit. Mela jiddependi ħafna da ma nistgħux nagħmlu ġeneralizzazzjoni, ġieli taqbad ktieb li tajt ara kemm qed jgħid il-verità, kemm għandu raġun, eċċetera eċċetera, ġieli mbagħad nibdew nisimgħu daw il-ħafna fad diets jgħidulhom li tkun xi ħaġa craze ta' ftit żmien qabel ma mbagħad tiġi minsija kompletament. Aħna l-importanti jkun dan, li dejjem nitkellmu mal-professjonisti li jaħdmu fis-settur tagħhom. Mela qabel ma nemmnu xi ħaġa li smajna pereżempju għand tal-grocer, ikun importanti li niċċekkjaw sew kemm huma vera dawn l-affarijiet. Sfortunatament ukoll, minħabba li l-passat kien kif kien, kien hemm ukoll tagħlim anke li joħroġ minn ċertu professjonisti illi llum ġie pruvat li huwa bil-kuntrarju. Per eżempju, fl-era ta' żmien disgħin kienu jaħsbu li dak li jkun inqas ma jieħu fets fid-dieta tiegħu iktar ħa jkun qed jagħmel ġid. Illum sibna kemm il-fats huma importanti wkoll, bħalma huma importanti ħafna wkoll il-proteini u kontroll ta' karboidrati. Kollox, kollox moderat. Kollox b'moderazzjoni, dik hija l-iktar regola bażika fis-sens illi aħna fejn jidħol it-training kif spjegajna, tittrenja parti minn ġismek għal darba biss mhuwiex biżżejjed, tittrenja kuljum huwa estrem ieħor. Importanti dejjem li nsibu bilanċ u nitkellmu mal-professjonisti li jaħdmu f'dan il-qasam. Hu nsaqsik xi ħaġa li baqgħet tewżan f'moħħi li semmejt aktar kmieni, pereżempju l-għaġin wara l-ħin tas-sitta. Prosit.
Vera? Mela, ara, dik hija waħda assolutament le. Fil-fatt studji ġodda, U ma rridx hawnhekk nallarma lin-nies ta' ġifieri għax ma rridx. Serraħt li moħħex, verità jiena sa sitta nkun għadni ma kienx, nikol wara sitta. Fil-fatt studji riċenti juru pjuttost il-kuntrarju, illi meta l-karboidrati jittieħdu fil-maġġoranza iktar lejn filgħaxija, l-effett tagħhom fil-ġisem, kif se nkun anke qed nitkellmu fi programmi oħrajn, ikun aħjar milli kieku jittieħdu iktar lejn filgħodu. Kif dejjem ngħidu jsiru studji ġodda, f'pajjiżi differenti, fuq nies differenti u dejjem niskopru xi ħaġa ġdida. Fakkartni b'xi ħaġa żgħira inti dik darba issa. Il-kwistjoni tal-famuż bajd. Hawn min jaħseb illi per eżempju jekk jiena nieħu ammont ta' bajd, ngħid per eżempju, jien naf, iktar minn tlieta fil-ġimgħa, ħa nimrad b'xi marda medika. għall-membrat b'xi kundizzjoni. Studji reċenti wkoll sabu illi l-isfar tal-bajd mhuwiex biss sustanzjuż għall-bniedem imma anke ħa jgħin anke biex itaffi ċertu problemi illi forsi qatt ma konna naħsbu fuqhom. U dan huwa wieħed ukoll mis-suġġetti. Li pereżempju tieħu l-bajd kuljum imma. Prosit, mela ikun jiddependi ħafna mill-każ tal-individwu. Għax ikun hemm min pereżempju min jieħu anke l-eżerċizzju iktar b'mod professjonali jieħdu jieħdu l-bajt bħala proteina għalihom. Issa, l-isfar tal-bajt, l-abjad tal-bajt. Mela, kif fost l-istudji li saru bażikament anke fil-qasam ta' nutrizzjoni sabu li l-isfar tal-bajt jgħin ħafna biex il-proċess, l-ingredjenti, l-affarijiet li huma magħmulin bih, l-abjad tal-bajd jiġi assorbit b'mod aħjar. Sabu wkoll illi meta aħna nneħħu, skużani, ehm, l-isfar mill-bajda nkunu qed nitilfu ċertu vitamini, allura nkunu qed nitilfu normalment nofs il-valur li stajna. Dik kien hawn ideja żbaljata fuqha. Mela, kien hawn ideja żbaljata minħabba raġuni illi kien hemm isu l-perċezzjoni li ċertu ammont jekk jinqabes Attent, għax ħa jiġrilek hekk, ħa jiġrilek hekk. Diment li l-persuna ma jkollhiex raġuni valida, bħal xi kundizzjoni medika, għalfejn għandha tikkontrolla kwalunkwe ikel u kwalunkwe eżerċizzju, mela allura aħna nistgħu nżommu kollox b'moderazzjoni. Again, mhux qed ngħidu, għax s'issa m'hemm l-ebda studji ċari, illi xi 25 bajta kuljum Huwa rakkomandat, tajjeb u lanqas qed ngħidu illi xejn l-estremi l-oħrajn, però b'moderazzjoni s'issa studji juru illi kollox sew. Ekku.
Rrid issir riċerka li tkun saret fil-passat ġli anke minn tobba stess. Ekku. Kemm ikunu huma validi li jkunu saru fil-passat, kemm huma validi għallum. Din hija xi ħaġa li qiegħda tinbidel Ta' kuljum. Mela, forsi mhux ta' kuljum, però iva. Aħna nħobbu nqablu anke mat-teknoloġija li dak li kienu jaħsbu sa ftit żmien ilu, fil-verità illum qabli għadu ma jgħoddx. Fis-sens, semmejtlek l-eżempju li suppost hawn min għandu teorija jħaddem parti waħda minn ġismu, il-bqija ma jagħmel xejn għal dik il-ġimgħa li tkun ġejja. Sabu li eħe, inti aħjar Tirrepeti l-istess eżerċizzji, forsi b'mod differenti però tkun qed tolqot l-istess partijiet bħala muskoli, ngħidu għall-mod tal-kelma tliet darbiet fil-ġimgħa. Kien hemm ukoll l-impressjoni, kif semmejtlek, tal-fats, illi aħna, jekk jista' jkun, il-fats kważi neliminawhom għax il-fats jikkawżaw il-body fat u problemi oħrajn. Però fil-verità iva, iktar ma jgħaddi ż-żmien, iktar niskopru illi ehm, joħorġu studji ġodda illi ċertu teoriji antiki bażikament biż-żmien jibdew jinqataw. Hemm ħafna fuq xiex nitkellmu fuq da suġġett, jiġifieri nistgħu niftħu jkollna bżonn mhux. U l-eżerċizzju, l-eżerċizzju ta' kuljum, kemm hu importanti? Mela, jiena ma nafx l-esperjenza tan-nies kif inhi bażikament, però nitkellem fismi l-eżerċizzju anka wara ġurnata xogħol jew qabel ġurnata xogħol Ħa jippreparani u nħossni ħafna iktar mistrieħ. Mhux qed ngħidu li inti għandek bżonn ta' bilfors tagħmel l-eżerċizzju kuljum. Però ftit kuljum iva ħa jgħinek bla dubju ta' xejn. Jekk inti speċjalment ikollok ambizzjonijiet illi tixxejpja ftit il-ġisem tiegħek, forsi tneħħi xi ftit żaqq, itella' xi ftit muskulatura. Mhux idea ħażina.
Mhux idea ħażina għal ħadd. Tajjeb, fil-fatt ironikament meta aħna nżidu l-muskulatura, awtomatikament ħa nkunu qed nikkontribwixxu biex innaqqsu mil-livell ta' xaħam f'ġisimna wkoll. Again, nitkellmu fuqha fil-futur. Eh, però iva, jekk il-persuna jkollha ċans tagħmel eżerċizzju kuljum, m'hemm xejn ħażin, anzi, huwa rakkomandat l-eżerċizzju ta' kuljum. Ekku, meta jsir l-aħħar mistoqsija, meta jsir l-eżerċizzju fil-ħodu, fl-axija, kif laħi? Mela, dik ukoll.
Idealment, l-eżerċizzju.
Prosit, mela, hemm teoriji differenti, ġifieri jiddependi l-persuna tkun x'atleta, jiddependi l-persuna jiex bniedma per eżempju li taħdem ġo uffiċċju. Ejja nġibu eżempju ta' telespettaturi tagħna li forsi ma jihdux l-eżerċizzju daqshekk mod professjonali. Jagħmlu l-eżerċizzju hekk ftit ta' kuljum kemm iħossuhom aħjar, iħossuhom iktar ħelti.
Eċċezzjonali.
L-iktar ħin rekomandat huwa l-iktar ħin komdu għal dak li jkun. Mela jekk jiena komdu nqum kmini fil-ħodu u nagħmel l-eżerċizzju fil-ħodu qabel ma jibda l-ġen tax-xogħol, Nagħmel hekk. Jekk jiena komdu nara isma' t-tfal raqdu, issa, fl-aħħar ħa nsib nofs siegħa għalija, mela ħa nagħmilha dak il-ħin. L-importanti, aħna dejjem nirrakkomandaw dan, illi jħallu tal-inqas madwar siegħa bejn l-ikel u l-eżerċizzju tagħhom, ħalli dak li jkun mhux ikun tqil jew ikun forsi jħoġġ ċertu skumdità fl-istonku illi forsi jisturdih, eċetera, eċetera. Imma jekk aħna ngħidu għandna nofsija, any time of the day, dik il-nofsija l-importanti mhux biss li nużawha tajjeb, u li nagħmlu l-eżerċizzju, imma skont x'tip ta' eżerċizzju. Ekku, ma mela- taf li sar il-ħin, però għandi l-aħħar mistoqsija li rrid insaqsijilek. Ħafna jaħsbu wkoll li meta inti tagħmel l-eżerċizzju fil-għodu, eh, hemm iktar chances li il-metabolizmu tiegħek ikun qed jaġġel ħafna, allura dak li tkun qed tiekol matul il-ġurnata ħajinħaraq iktar ta' malajr. Taħseb Mela. li sejrin żbaljati, idea ħaz- tajba ħażina? Mela, mhux idea ħażina u mhux idea tajba. Fil-fatt hemm naqra provi mit-tnejn. Kien sar studju li sab li iva, ċertu nies li jagħmlu l-eżerċizzju filgħodu, speċjalment dawk li jkunu iktar atleti, tajjeb, sabu li jiggwadanjaw mill-fatt li jagħmlu l-eżerċizzju l-ewwel ħaġa filgħodu. Però fl-istess ħin għal- għal fan- għal telespettaturi tagħna li fil-maġġoranza eh, jieħdu l-eżerċizzju bħala b'mod każwali ħafna, M'hemmx għalfejn illi bilfors jeżerċitaw l-ewwel ħaġa filgħodu. Anzi, normalment ikun rakkomandat illi, għal raġunijiet ta' sigurtà, biex dak li jkun mhux forsi qiegħed fuq stonku vojt u storda għall-aħħar resqat, eċċetera, eċċetera, ta' l-inqas ikun ittieħed daqsxejn ilma jew inkella xi nutrijenti f'forma ta' likwidu ħalli s-sistema tagħna tkun ġiet eh, tkun ġiet mogħtija ftit minerali u vitamini. Mattis, jiena nirringrazzjak ferm ta' din is-sezzjoni ferm interessanti, ma Mattejus ħankun qegħdin nintaqgħu issa tnejn għala xejn kull nhar ta' tlieta, ġifieri llum kienet eċċezzjoni għamminni għal-ġimgħa, però anka minn nhar it-tlieta eh, Mattejus ħibda jkun magħna kull ġimgħa u ħajbda anka jinfurmana naqra iktar ehm, x'inhu għaddej anka fid-dinja tal-isports, tan-nutrizzjoni. Insomma, Mattia, sinħalli fidejk hemm ħafna suġġetti ehm, fuq xiex nistgħu niddiskutu. Tajjeb, aħna minn hawnhekk ħammorru għal wafqa qasira kif niġu lura ħammur lura fil-kċina ħanarra lejha fiex